Mir begréissen Iech hei op dëser Pressekonferenz. Merci fir d'Kommen. Pressekonferenz, wou mer als déi Lénk wëllen op déi Koalitiounsverhandlungen agoen, déi elo méi konkret solle ginn, wou elo d'Aarbechte wahrscheinlech esou richteg lass ginn. Wichteg ass et fir eis, ze kucken, wat sinn, wat sinn d'Defien, déi mer aktuell gesinn, a wéi kënne mer esou kritesch a konstruktiv wéi méiglech Afloss huelen, och op dës Koalitiounsverhandlungen. Virun allem gesi mer elo mol, datt kuerz virun de Wahlen, kuerz no de Wahlen, datt awer zwee ebe rezent Rapporten eis jiddefalls Recht ginn hu mat der Campagne, déi mer als déi Lénk gefouert hunn, mat de Prioritéiten, déi mer gesat hunn op d'sozial Inegalitéiten an d'ökologesch Urgence, déi allen zwee déi wichteg Erausforderunge sinn, därer eng Regierung, eng nei Regierung da muss gerecht ginn. Déi nächst Regierung wäert sech eebe grad un deenen Enjeue musse moosse loossen. Déi zwee Rapporten, déi ebe rezent verëffentlecht sinn, dat ass wéi gewosst de Statec, e Rapport iwwert d'Cohésion sociale, deen um internationalen Dag vun der Aarmut publizéiert ginn ass, an den IPCC, e Rapport vun der UNO iwwert d'Äerderwäermung. Béid Berichter leeën d'Fangeren an d'Wonn a weisen op, wat prioritär muss gemaach ginn, an datt do an der Vergaangenheet och ganz vill verpasst ginn ass. Mä et ass net nëmmen déi Lénk, wou elo an der Wahlcampagne déi Sujeten thematiséiert hunn. Fir eis war et eng Prioritéit. Mir hunn dat ganz staark no vir gesat. An muss een an soll een och gesinn, dass dass en aner Parteien, déi elo an de Koalitiounsverhandlunge sinn, wéi d'LSAP an déi Gring, dat awer och gemaach hu mat verschiddene Virschléi, déi an hire Programmer waren a mat hiren Interventiounen och während der ganzer Wahlcampagne. Si musse elo an dëse Verhandlunge weisen, wéi seriö hinnen et mat deene Punkte war an datt de Programm dann och déi Ëmsetzung vun deene Mesurë wierklech erëmgëtt, déi se an de Beräicher wéi Logement, Klima, Gesondheet, zum Beispill den Tiers payant, oder och bei de Léin a bei der Aarbechtszäit, ob se dodrop erpochen an ob sech dat herno an engem Koalitiounsvertrag wäert erëmspigelen. Och wann eng Rei vun deene Mesuren an eisen Aen vläicht net wäit genuch ginn, ass et emol en Ufank an a mussen se dorunner gemooss ginn, ob en se deen Ufank couragéiert an decidéiert uginn oder och dat sech nach verwässert. Wéi gesot wëlle mär dës Koalitiounsverhandlunge kritesch a konstruktiv verfollegen. D'Pressekonferenz vun haut ass de Startschoss dofir. Mir wäerten awer och mat aneren Interventiounen an och Aktiounen weider dodrobber agoen. A mir wëllen haut virun allem op déi dréngendst Mesuren agoen, wou mir denken, dass se ebe lo solle bei deene Verhandlungen erauskommen. Mee iwwert d'eenzel Mesuren eraus geet et eis awer och drëm, dass sech d'Verhandlungsdelegatiounen virun allem hirer Responsabilitéit bewosst sinn an dass et iwwer Floskele vu roude, bloe, grénge Linnen a mär schwätzen net iwwer Personalien an esou weider an esou fort Saache ginn, déi ee ganz kloer am Moment ka soen a Linnen, déi ee kann zéien. Dat ass op där enger Säit déi Linn, datt mer iwwer 1,5 Grad net däerfen eraus, datt d'Politik dorops déi Linn muss ganz kloer virun Aen hunn, an op där anerer Säit d'Linn, datt all Persoun, déi méi an Aarmut muss liewen hei am Land eng Persoun ze vill ass an dass all Persoun, déi méi wéi en Drëttel vu sengem Revenu fir Logement muss ausginn, eng Persoun ze vill ass. Ech wäert da selwer elo méi an den Detail vum Logement agoen an d'Carole Thoma wäert an och zum Thema Gesondheet an d'Carole Thoma d'Themen Aarbecht, a Klima couvréieren. Ech mengen, beim Logement ass et, ass d'Problematik, de Constat ass méi wéi bekannt. Mir hunn en iwwer Wochen a Méint widderholl selwer a widderholl kritt. Et feelt u bezuelbarem Wunnraum. Et feelt vläit siwesou u Wunnraum, zueleméisseg. Do ass jo nach eng Etüd erauskomm, déi gesot huet, an de vergaangene Jo, e war vläit nach ëmmer genuch, e war nach vläit Wunnraum do, mee den, dat ass virun allem de Präis vum Wunnraum, wou op alle Fall prouvéiert problematesch ass. An et ass sécher, datt et an Zukunft net besser wäert goen, wëll wa vläit eng gewësse Reserve immobilière do war, dann ass se spéitstens elo oder ganz geschwënn opgebraucht. Mär wëssen, dass all Joer, an deem näischt Konsequentes weider geschitt, de Besoin an d'Problemer bei de Leit méi grouss gëtt. Ëmmer méi Leit verschëlden sech op ëmmer méi laang Zäit a mussen och op Grond vun de Loyerspräisser an der Aarmut liewen. Mär hunn an der Wahlcampagne den Accent op ëffentleche Wunnraum gesat, dat heescht de Bau vun ëffentlechem Wunnraum an deene verschiddenste Formen, wëll mer bei engem Loyer moyen vun 1.400 Euro mierken, dass op jiddefalls de private Marché, net dee Wunnraum schaaft, dee fir d'Leit bezuelbar ass. Dofir muss de Staat an d'Gemenge mussen dee selwer schafen an domadder dee Wunnraum schafen, mee och en plus Afloss op dee Marché huelen, deen et net gemaach kritt. Et ginn zwee Problemer bei der, also natierlech brauch dat Zäit, öffentleche Wunnraum ze bauen. Dofir hu mär och an der Wahlcampagne net nëmmen dodrobber gebaut. D'Leit brauchen och eng direkt Hëllef, fir sech gënschtege Wunnraum kënnen ze bezuelen. Dofir hu mär ganz konkret Proposen an der Vergaangenheet jo gemaach, wat d'Loyeren ugeet. Och ouni vill ze bauen, kann de Stat, kinnt déi nächst Regierung, wa se dann elo an de Verhandlungen dat decidéieren, direkten Afloss huelen op dat, wat d'Leit mussen op den Dësch leeën, fir sech Wunnraum kënnen ze bezuelen. An deem Sënn hu mär jo zwou Gesetzespropositiounen Erabruecht gehat, dat eent ass déi, datt d'Frais d'agence vun de Proprietären an deene meeschte Fäll, well et meeschtens si sinn, déi déi Service-froen vun de Proprietäre sollen iwwerholl ginn, an datt d'Cautioun soll op e Mount Loyer reduzéiert ginn. Dat anert ass, datt de Loyer jo limitéiert ass zu Lëtzebuerg, mee datt bei den aktuelle Präisser, fir iwwerhaapt ze bauen an ze kafen, déi Limitatioun de Leit och keng grouss Hëllef méi ass. Dofir hu mär jo e Projet ausgeschafft, deen de wirtschaftlechen a finanzielle Realitéite vun de Leit ugepasst ass an d'Profitvirstellung vu Spekulanten a Promoteure Ganz konkret, e limitéiert. Eng Wunneng ass e Recht a keng Geldmaschinn. Dat ass awer dat, wat mer am Moment an der Realitéit gesinn. Dofir kinnten déi zwou Gesetzespropositiounen direkt der Saach hëllefen. Ouni de laange Virlaf, deen ee beim Bauen jo awer huet, mee dee muss een och direkt usetzen. Ma béid Gesetzer goufen awer vu Blo-Rout-Gréng an den Tirang geluet. Se wollten näischt dovunner wëssen. Besonnesch d'LSAP, mee awer och déi Gring hunn eis Virstellunge bei de Loyeren an hir Walprogrammer geschriwwen, respektiv an Table ronde telle quelle no vir bruecht. Wann dat éierlech gemengt war, dann erwaarde mir och elo, dass si sech op deenen esou wichtege Froe fir ganz vill Leit esou zu Lëtzebuerg duerchsetzen a sech net vun der DP iwwert den Dësch zéie loossen. D'Regierung huet géint d'Spekulatioun kee wierksaamt Instrument fonnt, och wëll se kee wollt fannen. fir op de Wee vun der Besteierung vu grousse Bauterren ze goen, déi oft aus reng spekulative Grënn brooch leie gelooss ginn, ass de politesche Wëlle bis elo net do gewiescht. Am Géigendeel, d'Regierung belounen dës Spekulatiounen och nach, andeems se Steiernische schafen, déi speziell de Wënsch a Virstellunge vun deene Spekulante entspriechen. Evident Beispill sinn d'FISen, d'Fonds d'investissements spécialisés, déi och elo vun aneren ëmmer méi thematiséiert ginn an alles anescht si wéi déi Politik, déi mer brauchen. Den eenzege virsiichtege Schrëtt a Richtung Mobiliséierung vu Bauland ass de Baulandvertrag, mee wann ee sech dat méi genee ukuckt, stellt ee séier fest, dass dat en Tiger ouni Zänn ass. Et ass kee wierklecht Drockmëttel op déi grouss Grondbesëtzer. Si bleiwen ëmmer um laangen Hiewel a sëtzen an an d'Gemengen hunn net wierklech Afloss am Endeffekt a mussen nach ëmmer enorm Präisser bezuelen. Mir verlaangen dofir vun der nächster Regierung, dass déi skandaléis Steiernischen, déi d'Spekulatioun op Bauland belounen, direkt ofgeschaaft ginn a steierlech Instrumenter, Geschafe ginn, déi Besëtzer vu sou Terrainen e kloert Signal ginn, fir dës Terrainen ze bauen oder ze verkafen. An de Programmer steet jo ganz konkret déi national Tax op eidelstoend Wunnraum an a Bauterren dran. Ouni déi duerchzesetzen, wäerte mär sécher a fënnef Joer erëm déi selwecht Bonne Intentiounen am nächste Wahlkampf ze héiere kréien, bei nach méi verschäerfter Lag. Staat a Gemenge mussen sech d'Mëttele ginn, fir bëlleg un déi Terrainen ze kommen a fir a verschiddene Fäll och kënnen ze expropriéieren. Mir hunn an eisem Programm eng Rëtsch Virschléi dozou gemaach, wéi och d'Mehrwertabgabe, wou, wann deemol en Terrain ëmklasséiert gëtt an esou vill Mol méi wäert ass, dass en Deel dovunner och un d'öffentlech Hand muss goen, wat dann och der öffentlecher Hand Mëttele gëtt fir eng aktiv Logementspolitik, och den Droit de préemption, iwwerhaapt Mesuren aus dem Pacte Logement notzen. Bon, fir ofzeschléissen wësse mer, d'Logementsproblemer sinn akut, dat weisen all Zuelen. Et muss elo endgülteg eriwwer si mat de Sonndesrieden ouni Suitten. Déi nächst Regierung muss déi Verantwortung huelen. Dofir mussen déi direkt Mesuren ergraff ginn, wat d'Locatairen ugeet, déi ech genannt hunn, d'Loyersgesetz. Dofir mussen och d'Mesurë geholl ginn, wat d'Spekulatioun vum Bauterrain ugeet, an déi entspriechend Steierregimer mussen ofgeschaf ginn. An da finalement muss et direkt lassgoe mat Terrain kafen an dem Bau vun öffentleche Wunnengen, ob sozial Mietwunnengen oder och ganz vill aner Formen, déi jo de long et large thematiséiert gi sinn an dësem Wahlkampf. Wat d'Gesondheet ugeet, ass et ganz wichteg, dass mer de Grondsätz, dass Gesondheet kee Präis huet, politesch duerchsetzen an dass deen duerchkënnt. Wëll den Zougang zu der Gesondheet däerf net u finanzielle Barrièrë verspäert bleiwen. Wann an engem Land d'Leit sech zweemol iwwerleeën, ob se bei den Dokter ginn, wëll se sech dës Käschte wéilten erspueren, dann ass den universellen Accès zu der Gesondheetspfleeg net garantéiert. Lëtzebuerg ass esou e Land. De leschte Rapport vun 2017 vun den Doktere vun der Welt, Médecins du Monde, weist op d'Feelbarkeet vun eisem universale Sozialversécherungssystem hin, deen vill Leit net a sengem Netz opfänkt. 784 Patiente vun all Alterklass sinn 2017 wéinst Gesondheetsproblemer vu Médecins du Monde behandelt ginn. All dës Patienten hate keen Zougang zu medezinescher Behandlung bei engem Generalist, wëll si sech net kënne leeschten d'Sue fir eng Behandlung virzestrecken, wat zu Lëtzebuerg ënner 90 Euro Fräen awer obligatoresch ass. Effektiv liewe 97 Prozent vun de Patiente vu Médecins du Monde ënner der Aarmutsschwell. Just 13 Prozent vun hinnen hunn eng eege Wunneng, 42 Prozent liewen op der Strooss an 43 Prozent bei Famill, Frënn oder sinn an Organisatiounen ënnerbruecht. Nëmmen 11 Prozent hu keng Sozialversécherung, hunn eng Sozialversécherung bei der CNS. 75 Prozent hu guer keng Couverture sociale. Allgemeng schätze Médecins du Monde d'Unzuel vun de Leit ouni Sozialversécherung zu Lëtzebuerg op 1.500 Leit. Mir sinn also wäit ewech vun deem universellen Accès an dofir ass et dréngend néideg, den Zougang zu der Gesondheet zu Lëtzebuerg ze demokratiséieren, engersäits iwwert den Erlooss vun der Virauszuelung, Virausbezuelung vun de Gesondheetskäschten fir all Gesellschaftsklassen an anerersäits iwwer d'Aféierung vun enger Couverture médicale médicale universelle fir Leit ouni Revenu. Mat der Generaliséierung vum Tiers payant muss kee méi seng Rechnunge virausbezuelen, wat elo schonn am Kader vum Tiers payant social gëllt gëllt dann awer fir jiddereen. Esou mussen d'Leit, déi a schwierege Situatioune sinn, schonn net och nach Bittstellerdemarchë maachen, ma e Recht fir jiddereen gëtt assuréiert. D'Gesondheet dierf net sozial selektiv sinn. Effektiv klammen d'Gesondheetskäschte wann d'Kafkraaft fält an och déi Mëttelléin stagnéieren, wëll och fir d'Normalverdénger ass Gesondheet Käschtenopwänneg. Am Fall vum Kaf vun engem Brëll, der Consultatioun vun engem Aendokter oder fir verschidde Prestatioune vum Zänndokter kommen och Lächer an de Budget vun engem, dee relativ gutt verdéngt. Den Tiers payant suggeréiert jo, datt eng drëtt Instanz d'Frae vun anere begläicht, mee u sech kënnt all Persoun, déi schafft, an an der Krankekeess abezilt, selwer fir hir Gesondheetskäschten op. Dës Cotisatioun, déi d'Leit mat hirer Aarbecht bäisteieren, gëtt hinnen d'Recht op d'Gratuitéit vun de Gesondheetsprestatiounen. Et wier ongerecht, wann een trotz Cotisatioun nach emol fir d'Gesondheetskäschte misst opkommen. Dofir ass et wichteg, op laang Dauer op en integralen Tiers payant hinzeschaffen, bei deem d'CNS de Gesamtbetrag vun de Rechnungen direkt rembourséiert. Bon, wat soe elo d'LSAP, d'DP an déi Gring zu deene Punkten? Fir d'LSAP wëll d'Krankeversécherung Haus bauen an och d'Aféierung vum Tiers payant généralisé. Bei de Gréngen ass et eng schrëttwäis Aféierung vum Tiers payant an do ass elo ze kucken, ob dat dann am Koalitiounsaccord sech ëmsetzt an ob se och de Courage hunn, do méi wäit ze goen, wéi mer dat virschloen. De Gerry huet jo elo dovu geschwat, dass mer am Moment zwou grav Krisen identifizéieren, deene mer onbedéngt mussen entgéintwierken. An no de Wahle si mer eeben elo gewuer ginn, dass virun allem déi sozial Kris sech nach verschlëmmert huet. Laut dem Bericht vum Statec iwwert d'Cohésion sociale sinn esouwuel den Aarmutsrisiko, wéi och den Taux vun de Working Poor nach weider geklommen, an dat eigentlech parallel dozou, datt och d'Produktivitéit vum Land awer am gaangen ass ze klammen. Dat bestätegt eis an eiser Analys, datt datt déi lescht Jore virun allem deenen ieweschte Gesellschaftsklassen eppes bruecht hunn an deenen ze gutt komm sinn. Et kann net esou weidergoen a mir mussen onbedéngt deem entgéintwierken an a Richtung vun enger Ëmverdeelung goen, vun uewen no ënnen, wuelverstanen, fir déi sozial Inegalitéiten hei am Land eben ze verréngeren. An deem Kontext kucke mer natierlech elo während de Koalitiounsverhandlunge virun allem op d'LSAP. déi am Verglach zu der Politik, déi ech a leschter Zäit gemaacht haten, e relativ fortschrëttleche Wahlprogramm haten, well do stung souwuel eng Erhéijung vum Mindestloun wéi och eng Aarbechtszäitverkierzung dran. Béides ass an eisen Aen absolut néideg. Et ass net ze vertrieden, dass an der Tëschenzäit bal 14 Prozent vu Leit, déi schaffen, net méi anstänneg kënne vun hirer Aarbecht liewen. Gläichzäiteg gesi mer, datt den Taux vun de Leit, déi de Mindestloun oder ëm de Mindestloun verdéngen, ëmmer weider eropgeet. Et ass deemno onabdinglech, datt de Mindestloun strukturell erhéicht gëtt. Als Lénk bleiwe mir natierlech bei eiser Fuerderung, déi och vum Europäesche Gewerkschaftsbond kënnt, de Mindestloun op 60 Prozent vum Medianloun eropzesetzen. Mir sinn der Meenung, dass anstänneg Aarbecht och onbedéngt muss anstänneg entlount ginn. En zweete wichtege Punkt ass fir eis d'Aarbechtszäitverkierzung. Déi Produktivitéitsgewënn, déi an de leschte Joren erziilt goufen, mussen och deenen zegutt kommen, déi se an éischter Linn geschaf hunn. Och eng Verkierzung vun der Aarbechtszäit, bei vollem Lounausgläich wuelgemierkt, ass eng Moossnam vun Ëmverdeelung. Et ass och eng Moossnam, déi an der Geschicht reegelméisseg an Zäite vun enger éischter gënschteger Wirtschaftsentwécklung ëmgesat gouf an déi fir méi Zäitwuelstand a Liewensqualitéit vun de schaffende Leit suergt. Et ass kee Geheimnis, dass mär eis am Wahlkampf fir méi wäitgoend Mesuren an eng laangfristeg Zukunftsperspektiv agesat hunn. Elo ass et awer, de Wahlkampf ass eriwwer a mer gesinn et eis als eis Aufgab fir d'Koalitiounsverhandlunge kritesch ze begleeden. An do ass et fir eis ganz kloer, den absoluten, den absolute Minimum ass an eisen Aen, datt d'LSAP op deenen zwee genannte Punkten, also de Mindestloun an d'Aarbechtszäitverkierzung, hire Wahlprogramm ëmsetzt. an enger Regierung, déi net virhuet, de Mindestloun ze erhéijen an eng sechst Congéswoch anzeféieren, huet eng LSAP näischt verluer. Dat soe mir a mir hoffen, datt, falls et néideg sollt ginn, och d'Basis vun der LSAP dat wäert soen. Déi zweet Kris, déi mir eis musse stellen, ass déi, där mer eis musse stellen, dat ass déi ekologesch. De Klimawandel ass eng Realitéit, en ass geféierlech, e stellt eis virun enorm Erausfuerderungen, an dat wësse mer scho méi laang. A mir si erëm bestätegt ginn säit dem leschte Rapport vum IPCC, dem Weltklimarot. Dëse Rapport ënnersträicht, dass d'Zil, fir d'Äerderwäermung ëm maximal 1,5 Grad Celsius klammen ze loossen, nëmmen nach erreechbar bleift, wa konsequent politesch Ustrengungen ënnerholl ginn. Déifgräifend Verännerunge bei der Aart a Weis wéi produzéiert a konsuméiert gëtt, awer och bei der Notzung vum Buedem, vun der Energieproduktioun, vum Transport sinn néideg a kënnen nëmmen duerch politesch Entscheedungen erbäigefouert ginn. Déi Ziler, déi d'EU sech bis elo an der Reduktioun bei den Zäregase ginn hunn, wäerte laut Weltklimarot wahrscheinlech net duergoen, fir d'Äerderwäermung eben op déi 1,5 Grad ze begrenzen. D'EU huet awer historesch eng enorm Verantwortung a finanziell wéi technologesch riseg Méiglechkeeten am Verglach mat aneren Äerddeeler, deenen een och muss e bësse Loft ginn. Dat selwecht gëllt ënnerhalb vun der EU fir Lëtzebuerg. Mär stinn an der Verantwortung, méi wéi déi allermeeschte Länner op der Welt. Déi Reduktiounsziler, déi Lëtzebuerg laut dem Burden Sharing System vun der EU operluecht krut, wäerte bei wäitem net duergoen. Mee dat Schlëmmsten ass, datt Lëtzebuerg esouguer déi Ziler net wäert erreechen, well d'Regierung bis elo an der Klimapolitik einfach d'Aen zougemat huet. An dat muss elo ophéieren. Dem leschte Bericht vun der europäescher Ëmweltagentur no, dee virun 10 Deeg ebe publizéiert ginn ass, ass Lëtzebuerg eent vun 8 Länner an der EU, déi hir Ziler fir 2020 verfeele wäerten, wa keng weider eegen Efforte elo gemat ginn. Elo direkt. Fir 2030 d'Zil, soll all Land bis Enn 2018 en nationalen Energie a Klimaplang op Bréissel schécken, an deem dra steet, wéi dat Zil, wat fir 2030 gëllt, soll erreecht ginn. De Problem ass, eng Klimaschutzstrategie gëtt et fir Lëtzebuerg awer nach net, well d'Regierung säit der grousser Show vun der COP 21 net méi ganz vill an deem Beräich gemaacht huet. Entweder gëtt also elo eng Klimastrategie ganz schnell iwwert de Knéi gebrach oder mär kommen ërem weider an e Retard. Esou oder esou steet fest, d'Klimapolitik gëtt bis elo net eescht geholl, egal wéi eng Parteien an der Regierung sinn. D'Regierung muss de Prozess fir d'Klimaschutzstrategie an de Bäitrag vu Lëtzebuerg fir d'Klimakatastroph ze verhënneren direkt ugoen. D'Resultat vu sou engem Prozess muss eng kloer Prioritéitesetzung sinn, déi et Lëtzebuerg erméigele muss, eben déi Zilsetzung vu 40 Prozent Zäregasen ze spueren, ze erfëllen, mee net just dat, well mat all Schrëtt, dee Lëtzebuerg eben iwwert déi 40 Prozent erausgeet, gi mer deenen aarme Länner an hire Bevëlkerungen e bësse méi Spillraum. An dat ass de Minimum, dee Lëtzebuerg leeschte muss. Dobäi ass fir eis kloer, Lëtzebuerg muss dat mat eegene Mëttelen an a Kooperatioun an der Groussregioun packen an dierf net weider wéi bis elo op Schlupflächer zeréckgräifen a sech esou aus der Verantwortung zéien, wéi et an de leschte Jore geschitt ass. Mir mengen, wéi och Ëmweltorganisatiounen et schonn ënnerstrach hunn, datt Lëtzebuerg e legale Kader brauch fir d'Klimapolitik. Dëse legale Kader soll och sektoriell Ziler beinhalten, an hei muss besonnesch op den Transportsektor gesat ginn. Zirka 55 Prozent vun den Zäregasen zu Lëtzebuerg kommen aus dem Beräich, a gutt zwee Drëttel dovunner si vun den Zäregasen duerch den Export vu Sprit, virun allem den Export vu Sprit, also virun allem den Diesel, dee vu Camionen getankt gëtt zu Lëtzebuerg. D'Regierung weess dat och. Et steet an enger Etüd, déi d'Regierung selwer an Optrag ginn huet, mee déi elo an engem Tirang verstëbst. D'Schied, déi fir d'Ëmwelt an d'Gesondheet vun de Leit entstinn, sinn enorm. Esou sinn laut EU d'lescht Joer eleng ronn 300 Leit zu Lëtzebuerg méi fréi gestuerwen opgrond vun der schlechter Loftqualitéit. Betraff sinn bal ëmmer bei Ëmweltschied déi Leit, déi duerch hir schwéier Aarbecht oder ongënschteg Wunnlag der Pollutioun méi ausgesat sinn an doduerch eben och méi dodrënner leiden. Klima an Ëmweltpolitik ass Sozialpolitik, dat soe mer, dat hu mer schonn ëmmer gesot. Fir béid Krisen, déi sozial an déi ökologesch, ginn et Mesuren, déi een ergräife muss. Mir hunn. Och mir hu keng Patentléisung, wahrscheinlech gëtt et déi och net, mee mir sinn awer iwwerzeegt dovunner, dass et Léisunge gëtt an dass et de Moment virun allem um politesche Wëllen hapert. Mat der Sozialpolitik gëtt an der Dräierkoalitioun virun allem d'LSAP identifizéiert, mat der Ëmweltpolitik déi Gréng. Mir wäerte si natierlech un hiren eegene Moosstiew moossen, de Moosstiew an hire Wahlprogrammer selbstverständlech, net déi se sech elo erëm ginn. Mee eis ass et wichteg ze betounen, datt béid Problematiken, déi sozial an déi ekologesch, just zesumme kënne geléist ginn. Sozial Inegalitéite verstäerken déi ekologesch Kris an déi féiert dann erëm zu méi sozialen Ongläichheeten. Mir wäerten dowéinst d'Koalitiounsverhandlungen weiderhin kritesch verfollegen an hoffen, datt esouwuel déi gréng wéi och d'LSAP dat ëmsetzen, fir wat si gewielt goufen. Soss huet an eisen Aen keng vu béide Parteien eng Daseinsberechtegung an der nächster Regierung.